ɛɛ regional minister ah, baako kaa sɛ akra regional minister month biara ɔbɛma ne sika ɔbɛma ne sika thousand five hundred ɛna ati sɛ sɛ wotie oduo ni nso a nso ɔkaa sɛ ɛbaa sɛ ɔsɛ ɛbaa once ɛbaa once one month pɛ ɛmaa yɛ bɛti bi a ɔno na ɔka omi dɛm ni hɔ no ebi asɛ ɛbaa one a saa abirɛ yi yɛyɛ adwuma ni yɛ yɛnim sɛ every month biara no onya ne nsa ka. nti abɛhyɛ papa ho okay wa nso na adeɛ no ɛmba mm. nti yɛsɛ wa nkasa mu nsuo a eyi oyi bɔne na wɔn si atwitwa ti no na ɛdedade dɛm mm. nti ɛyɛ sɛ papa no aba out a waka adeɛ no a yɛsɛ obi nsuo yɛliki ama no ɛba ebi kura na mete yi na me ba bɛyɛ mu ba mu ebi kura deɛ de ɛde ama no ah okay ɛnna ɛde kim yɛn na send the money. yɛ de kin da no mɛma wakɔ aba ɔho ayɛ fɛ paa ya ayɛ kristo adaroma ɛdi nyame ase ɛhyia a yɛakye ɛhyia a yɛakye ɛnyɛ izi abrabɔ deɛ wobɛyɛ ne deɛ ama adeɛ akye yɛ a yɛkɔ yɛ bɛyi deɛ ɛɛ saa na ɛbɛba hmm, mekae sɛ last year ɛɛ wo highest praise na bɛ mɛ bɛhu wɔnom ɛfiri wɔn m'ani ntwa wo so ebiem ho ayɛ fɛ paa Saa, saa. Abrabɔ deɛ saa na ɛyɛ kɔ no. Mm. Na ɛnɛ asɛm a mepɛ sɛ me ne wo nka ɛyɛ Samuel Agyete. Yɛ yɛ nka no no ne anim ne sɛ ɛfrɛ no Titi. Ɔyɛ susua no koraa na ɔmo yɛ taxi ɛnyɛ taxi driver sɛ wɔkae na ɔno ɔno asɛm na ɛnɛ mepɛ sɛ me ne wo ɛnɛ sika ase. Ɛkɔ trend anaa ɛkɔ viral sɛ ɛɛ ɔde ɛɛ yɛka no sɛn TV3 presenter bi a yɛfrɛ no Miss V ɛɛ Miss G rather. Ɔyɛ TV3 presenter. Ɔne no di nkɔmmɔ bi ɛfa sɛ ɛkɔm de no ne ade ade nti sɛ ɔwɔ left over bi ɛwɔ ne fie a ɔnfa ma no ama ɛɛ audio no ɛliiki ɛma ɛndɛ ɛɛkɔ viral na mepɛ sɛ mebisa asɛm wei ansa na yɛatoa asɛm no so ɛyɛ sɛ mpo sɛ obi frɛ wo sɛ ohia mmoa a ɛyɛ sɛ wobɛ record no na wode no ato social media so anaa? Oh okay, meda ase pii. Eh, deɛ ɛdi kan no, mɛkyia eh, ɔhwɛfoɔ nyinaa ne ɔtiefo. Okay. Sɛ mama me saa eh, big opportunity bi. Eh, ɛnyɛ easy asɛm no a woka yi. I think sɛ eh, yɛ papa yi, ɔyɛ obi a wohwɛ ɔman Ghana mu a, wɔyɛ panyin kɛseɛ a woba movie industry no mu a wakyɛ mekae sɛ na mesua time so sɛ yɛkɔhwɛ titi taxi mmirika bia ɔno wotim sɛ ɔno ase mfuturo ɛne ade wobɛ sɛ wonware korɛ sɛ ɛma wura dɛm hɔ no hmm. papa yi obi a m'ani gye ne ho paa mepɛ no asɛm hmm. ɛnam deɛ Nyame nam ne so ne deɛ ɔno nso baa wiase waba abɛyɛ no. Saa. Na mete saa asɛm no mekae last year twenty twenty one. Yɛ. Ne ho asɛm ɛbaeɛ ɛfa sɛ ɔsi de si a wonya baabi nna ne ɛho ah, biribi. Onni sika de tua ne rent ne nneɛma. Ɛma ɛkɔ so me mete na ɛmɛ ya. Mm. Menya nhyira nka awurade sɛ ɛɛ eh, mpanimfoɔ bebrebe etimi ɛde sika boaeɛ mm. ɛma ɔno nso timi de tuatua n'aka. Ɛnsɛ nea wɔka yi no ana ɛya. Ɛya paa obi bɛgyina nkyɛn ebi ɔbɛka sɛ a na papa yi ada yi nti ne sika bebrebe a ɔnya yi nyinaa no wantumi afa yɛ biribi wantumi ansi dan koraa mpo afi dɛ nnɛ ɔba abɛsrɛ sɛ sɛ obi aduane a wadi wadi ama naka awerɛho, na yɛsrɛ sɛ, sɛ yɛ papa yi wɔ wɔde nka aba first, ana waba abɛka nsɛm na yɛaboa no, mm. ana second na ɔba a, ewiase no saa na teɛ. Sisi a sɛ obi nfa biribi obi nka sɛ awerɛhosɛm bi nsi o. Sɛ yɛte sɛ papa yi aka sɛbi waka n'ano aduru a, obiara bɛteateam ɛna ei ɛna ei. But yɛn nnipa yi a yɛka sɛ ɛna papa yi ɛɛ Dr. Bawumia maa ne sika no, ɔn sɛ sika no mu odu. Yɛnim deɛ akɔ akɔsi bi. But obi a ɛka sɛ ei na sika sɛ na sika kakraka a papa yi maa yi ana wakɔdi ne sisi yɛ mm. dabi ebia na ɔde ayɛ biribi eti no sɛ nipa no kyerɛ na ne ho kyerɛ na nka ɔmma yes ɔnsan ma back wanyini ka obetumi de ne kasa aba sɛ obi aduane a wadi bia ka akyire no no ɔnyɛ saa nti mi ni sɛ papa no ɛnɔɔma nkɔ yie ɛma no ɛma no nti mepɛ sɛ mebisa sɛ tv3 presenter no Ɔyɛ adeɛ sɛ audio na ɔde ba abɔnten anaa? Oh me to me ne deɛ mɛka sɛ ɔyɛ adeɛ. Okay. Mɛka sɛ ɔyɛ adeɛ ba ebi sɛ ebi a papa no ɔntumi nka ehu sɛ ɔsɛ ba out biem. Okay. Aba abɛka nti no ɛyɛ sɛ ana ɔkaka kyerɛ obi kokoam sɛ seyi ana ɛkɔ so. Mm. Ana nipa nso ebi a ɔno no ɔntumi mmoa no ɛne ɛne maame mi di adeɛ no. Okay. Ne mpia abɔnten ɛbɛyɛ dɛɛdɛɛ aa. Obi. Obi ɛbɛhu ne mɔbɔ. Okay. Amoaboa no sɛ. na ɔmo ɛɛ regional minister ah, baako kaa sɛ akra regional minister month biara ɔbɛma ne sika ɔbɛma ne sika thousand five hundred ɛna ati sɛ sɛ wotie oduo ni nso a nso ɔka sɛ ɛbaa sɛ ɔsɛ ɛbaa once ɛbaa once one month pɛ ɛmaa yɛ bɛti bi a ɔno na ɔka omi dɛm ni hɔ no ebi asɛ ɛbaa one a saa abirɛ yi yɛyɛ adwuma ni yɛ yɛnim sɛ every month biara onya ne nsa ka. nti abɛhyɛ papa ho okay wa nso na adeɛ no ɛmba mm. nti yɛsɛ wa nkasa mu nsuo a eyi oyi bɔne na wɔn si atwitwa ti no na ɛdeda deda mu mm. nti ɛyɛ sɛ papa no aba out a waka adeɛ no a yɛsɛ obi nsuo yɛliki ama no ɛba ebi kura na mete yi na me ba bɛyɛ mu ba mu ebi kura deɛ de ɛde ama no ah okay ɛnna ɛde kim yɛn na send money na meka biribi sɛ last year. Last year thirteenth September twenty twenty one ɛna ɔbaa abɔnten sɛ ne dan time aso ɛmaa ɛɛ Vice President ɛsomaa bɔfoɔ ma no kɔmaa no fifty thousand Ghana cedis sɛ ɔnfa bi ntua ne rent na ɔnfa deɛ aka no ɛnyɛ menfa nsɛ business bi anaa sɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔde yɛ bia ɛna wei menfa nsɛ four months mu ani o ɛna wasan afrɛ obi sɛ menhia wo left over food like ɛmu e, ɛmu e, ɔrɛm kakra obi bɛka sɛ ɛnneɛ papa no ebi koraa no a onim ha wɔ yɛhwɛ sika so anaasɛ wɔ waste sika no a dɔkta bawumia de maa no no anaa nso sɛ ɔyɛ ungrateful ɛno no mente aseɛ because four months mu ɛnie nti ɛyɛ sɛ yɛma wo sika nkyɛɛyɛ na wasan afrɛ obi sɛ open left over food Because fifty ɛnyɛ easy o dekin yɛka kane tete sika I think sɛ five hundred million ɛna me yɛka ho asɛm sisi a no wodeɛ ɔyɛ expensive expenses bi wodeɛ mame mame nkakuleti ma ɔse na ɔde utility bills ɛka eight thousand which is eight million ɛna ɔde three hundred eh three thousand ɛtua rent nti. Meanwhile koraa wo kan wo wo sese amount no koraa no a still na there is much left a nka obetumi de ayɛ biribi but here he is a ɔsan claim for left over food ɛno nso wo bɛkyerɛ mu sɛn? Ah deɛ ɛteɛ ne sɛ ah deɛ mɛka kakra nso afa ho ne sɛ Kumase asetena. Mm. ɛne other regions no asetena no ebi a wontena nkran da okay woatena nkran da o oh, matena nkran pɛn nkran asetena ɛne kumase asetena no there is a far mekɔ de medwane dwane bae mekae mmerɛ bi a uh, mekɔ akra a mekɔdi bɛɛ mɛka sɛ bɛka week menka sɛ week one week wɔ no na Baabi a me ho si bi weeɛ no. Saa. A na mefirafira fie sɛ. Ɔmo nsɛn dɛ o. Ɔmo nsɛn mu ba mo ne ade no na nyɛ easy. Nti no nkran asetena no difference wom kyɛ kumase kumase nneɛma bebrebe fo ma yɛ. Mm. Nti no wɔ kakra bi koraa na wofa ha ya wofa ha ya bɛ akra na keka bom. Obiara ne ne wobɛkɔ na obi hyɛ na ayi mu. Mm. Kyɛ sɛ ne ne ne ne hɔ koraa mpo na ɔde bɛgye sika. Nti wɔase tena no Kumase wo baayɛ ɔse oh mesrɛ wo ma me nna o shop yɛ anim yi wata mo ntoma ade akata ha ade akye wo kɔɔ baabi mm. nkran nte saa nti ana one papa no nso no ɔwɔ mma mo ma yɛ hunu sɛ papa no nso ɔwɔ mma ɛno kora na obi akɔmɛnte wɔ ho no deɛ wowie a mede eh, bɛto papa no ɔwɔ mma ne mma no sɛ wohwɛ papa no koraa ɛnnɛ yɛ papa no kɛseɛ mm. na wohwɛ ne mma no nso akɛseɛ a n sɛ ɔn sɛ so ha bo nti wɔn bɛtu bo ah, okay ha wɔn bɛtu bo mm. ne nyinaa wɔ hɔnom nti bo no koraa no nkira aduane no nyɛ bɛtɛɛ na ade hwɛ nipa baako na ebi a ɔbɛka sɛ sɛ ne mma koraa yɛ five a kyɛkɛrɛ ɔbɛ video mu nyinaa ɛnyɛ nti bo no koraa no ɛbɛtwe sika no fa. me ka nso ne bia na papa yi ɛɛ sika ɛba yi wɔntumi bi anfa nye biribi investment ahaa akɔyɛ sɛ ɔnfa nsiesie nneɛma nti bia no ɔno n'adwene mu no kura no ɛneɛ mant biara no regional minister adeɛ no bɛyɛ dɛ ɛbɛba ɛbɛba okay nti nti sɛ wɔayɛ yɛ budget ahaa. ɛna ade nso tim sɛ ɛma mm. atwɔte nti ɛwɔ sɛ ɔno ara de katahye bɔwura mu mm. na ɔka biribi nti epie baeɛ no nyɛ na sisi afa social media baabi a na obi ɛka no ɛdɛ ɛdɛ ɛdɛ ɛdɛ a ɛbɛka obi akoma ɔbɛboa no nti papa no yɛ bi ne ho ni sɛ papa no ɔnyɛ mfomsoɔ biara obi nso aka biribi wɔ ha se mhm. ɔsɛ ɔyɛ ungrateful saa ɛdɛ ɛdɛ nti na ɔse deɛ nti a ɔyɛ ungrateful ɛne sɛ Vice president ɛno ara wo kan ɛma ɔno ara tutu ne nan abrɛ wo sika twitwirididi sei na ɛndi one year mpo watumi asan aba out ɛɛpɛ left over even ɛnyɛ food o left over. Ɛɛ wanka ne saa ɔman Ghana nea ɔhu no ɔman wei sɛ wanfa ɛno ma ha o. na ama ne hyehyɛ wo ho a wode bɛwu okay. nti no ɔka adeɛ a ɛbɛtwiw wote hɔ noma no atwiw na waa wɔpusi aba sɛ no ɔwɔ sɛ meboa no okay. nti a wɔnyɛ dɛn ɛdeɛ na yɛ papa wɔnyɛ ɛ taxi wɔtwa me yɛ nyinaa yɛni agye saa mm. na ɛnɛ no sɛ wɔntumi anyɛ biribi wokae last yi na ɔbaa no sɛ sika na ɔsɛ ɔnya no wɔnya producers foɔ no amoa no ɛdi sika no yɛ dɛn nti ɛnɛ ɛyɛ ara so na ɔbɛnya saa mfasoɔ no okay. Nti no ɔnyɛ abɔne biara. Mususu sɛ papa no baabi a wanyina duru a ɔde asɛm baako ba bɛto ɔnom a na Ghana man mo asɔ ne kɔn no mo ahwɛ a papa no ɔde ahometeɛ. Hmm. Dekin obi de comment bi aba ɔsɛ mi mbisa o ɔsɛ sam ɛɛ titi ɛwɔ mma. Anyɛ bi a wawo ne mma saa mmere deɛ ne mma anyinyini nti ne ba biara nni hɔ a obetumi aboa ne papa sɛ sisi a me papa condition no nti no ma menyɛ biribi mfa nsɔpɔte me papa a da biara ɔba abɔnten bɛgu n'anim ase repa amanfoɔ kyɛw sɛ ɔpɛ sika ne nneɛma nneɛma no ada wanwo anaa? Ok saa nipa no a ɔkaa saa asɛm no mepɛ sɛ ɔtutu n'anammɔn kɔ papa no fie. ɛwɔ sɛ saa na ehu sɛ nipa no yɛ wokɔ na wokɔ akɔhwɛ nipa no ɛɛ n'asetena mu na ehu sɛ sɛ yɛ a ɛno na awoba abɔnten sɛ ɔba abɛka biribi a wodeɛ bi a wote wo fie woagyegye adam mm. wobie wano ana woka ɛno ma nha papa no a ɔsɛ mfifire te me paa ɛmeya ɛno ma ɛha papa no paa mm. nti na wontumi ntena ase no wɔn sɛ nipa nso wonyina. okay na woyɛ mmerɛ na nneɛma bi wɔ wontumi kora nyɛ. yɛ yareɛ bebree ne nneɛma nti no. i think sɛ last year kɔ yɛ interview bi sɛ na ɔne ho nfa no ɛma na ohia sika bi kora mpo. ɛyɛ true so nti no ɔntena hɔ hwɛ ɔntena abira wa bere. ɛɛ nti na ɔma ne mpie mmira ɔnka ɛnɔɔma ɛha no ɔkɔ hospital ɔma nɔɔma wurawura hɔ a yɛbɛka kyerɛ sɛ masa wopɛ sɛ oku ho ana. ɔdɛ comment bi aba ma menkan kakra ɛma mahwɛfoɔ ae wei ɛyɛ vida ɔse titi is very ungrateful upon all the money he received. He couldn't make any investment or anything out of it. Hey! Asɛm no ayɛ kɛse. Asɛm no ayɛ kɛse. Wote papa no adwuma no nka abɛhu sɛ yes, ɛno ma hyehye. Ɛɛ, wei nso firi George wɔnom. Ɔse, he should stop his nonsense doing. Na yɛn abrɛ no koraa. Da biara ɔpa kyɛw, ɔpa kyɛw. George, ɔpa kyɛw. Adɛn? Oh ɛnyɛ easy o, bible koraa ka anaasɛ wiase koraa yɛse nsatea wɔ wei ne nyina ɛnyɛ pɛ nti no sɛ infact obi ho kyere no na sɛ ɔɔka n'asɛm a ɛyɛ a na Ghanafoɔ anaa nnipa binom monsusu nka na monnim obi ntoma mu anaasɛ monnim obi fie deɛ ɔɔfa mu nti deken yɛreba abɛwurape asɛm yi so yi, na asɛm bɛn na abɛka akyerɛ Ghanafoɔ anaa atiefoɔ anaa wɔn a wɔrehwɛ yɛ ɛfa Samia ɛɛ Tiiti nsɛm yi ho? Oo, ahwɛfoɔ, deɛ ɛka ne sɛ, anaa deɛ me mɛka ne sɛ, ɔman Ghana wei yɛ wɔn mu. Sɛ wonim biribi yɛ a, woyɛ a, me nua, na wo nso no, wo prepare nneɛma bi wosiesie w'akyi. na wohyehyɛ nneɛma bi yie ɛfiri sɛ ɛɛ asase wei so no wontumi mmɛdi biribiara nyɛ dɛ ɛnka so wontumi nka sɛ me na ɛɛ ghana ɛnɛ me me mapie mahete nti mɛtena so saa daabi wokɔkɔkɔkɔkɔkɔ a menim sɛ dako bi no obi foforɔ nso bɛba nti dɛm na nyame bɛyɛ adom a wo saa no bɛpie no a wokɔ no na wo nso wo prepare nneɛma nyɛ sɛ ɔman ghana wei wɔasɛm baa wɔn ɔmo eh Yɛbɛkyi mu ara sɛ asɛ ne nnim hɔ. Nti deɛ mɛsrɛ ne sɛ wowɔ hɔnom a, hwehwɛ hwɛ wo nnoɔma yie na toto wo nnoɔma yie na sie bi. Save money. Na wo save a, wokɔ hɔ kɔ a ɛno ara na ɛsan aba abɛtwa na abɛboa wo na asiesie wo kama kama. Na obi antena baabi sɛ bi ammue n'ano anka asɛm bi a wote a ɛbɛhete wo. Wobɛka sɛ, obi tumi ka sɛ, obi tumi ka asɛm ara na m'akoma yɛ me ya. Woanhwɛ a Ghana obi bɛka asɛm ama w'akoma ayɛ wo ya. Ti me nua, tu ho fo. Wei ne nsɛm a Dikin Dan reka kyerɛ Ghanafo. Yɛse sɛ woyɛ adwuma anaasɛ wobɔ bra no a, na woasiesie w'akyi sɛnea ɛbɛyɛ a daakye bi no wokɔ amanneɛ mu a wobɛtumi ayi wo sika anaa deɛ wosiesieɛ no wɔ akyire no na wode aboa wo ho. Na anyɛ saa a, yɛse w'aduane na wonndi a, w'asɛm deɛ yɛbɛka. Pekin Nan, yɛda wo ase. Nso me da ase. Nyame nhyira wo paa sɛ yɛto yɛn nsa frɛ wo no, wotumi baeɛ. Ɛɛ na wei deɛ ma me nkyea. Okay, all right. Uh, wei deɛ mede nkyea ɛrekɔma me brada ɛyɛ uh, Richard a ɔwɔ UK. Uh, Nyame nhyira wo. Ɔkɔ nsi a yɛ uh, foreign news a ɛbɛ nyinaa no yɛnua yi na ɔfa firi hɔ nom na ɔde abrɛ highest news ɛne uh, training anim so nyinaa no. Rich, baabi a obiara, Nyame nhyira no. Me maame Pat, eh, ɔwɔ mu nnɛ, Awurade nhyira no, ɔnyɛ ɔkɛseɛ, ɔno nso firi US aba abɛduru ɔman Ghana mu, saa ara nso na, eh, wɔn dɔɔso. Meka sɛ meboba a, me nya nkɔ. Yɛ papa, eh, Rev. Abraham Lamptey, Nyame ɔnhyira no na ɔnyɛ ɔkɛseɛ. saa nso na Morris uh, nyame nhyira ɔba okay. uh, highest record studio okay. ɔno nso na ɛyɛ engineer kɛseɛ paa wɔ hɔ no uh, meka sɛ mba yɛnkɔ wode ɛwie a na ɔma ɔma ka no wode atoa so me namba nso me namba nso ɛwɔ screen no so okay. wofa wobɛtumi afrɛ me wopɛ sɛ woka seminar fo bi ɔbɛgye akyini ama mfifiri ate wɔ ho a bra bɛfa me mɛtwerɛ ma paa yɛhyɛ akyirɛ nso yɛka sɛ yɛpie aba ɛka sɛ awurade nhyira wo meda ase sɛ meso meda ase paa nyame nhyira wo ɛyɛ dikin dan ɛne ɛne ne di nkɔmmɔ ɛyɛ highest praise media boss naa mu ɛna ɛnnɛ yɛne no ɛtwetwe nkɔmmɔ no wode yɛsan akotie audio no yɛba a yɛde di dwumadi ndi aka nyinaa ɛbɛto aso